Helo, a chroeso i gyfres dechnegol ar sut i wneud gêm yn GameMaker Studio 2. Fy enw i yw Luke, a byddaf yn cynhyrchu cyfres o fideos i gyd am greu gêm. Gyda'r fideos hwn, gallwch wylio pob un yn unigol fel ganllaw ar sut i wneud pethau penodol yn GameMaker Studio 2, neu gallwch wylio'r rhestr chwarae cyfan yn y disgrifiad ar gyfer canllaw ar sut i wneud gêm gam wrth gam. Nawr, y peth pwysicaf am ddylunio gemau, fel sy'n digwydd yn y diwydiant, yw ei fod hi'n hawdd iawn dweud pa gemau sydd wedi cynllunio a pha gemau sydd heb. So pan fyddwch yn cynllunio gêm, rwy'ch chi'n tueddu i wneud cyrraedd llawer gwell, a'r rheswm y tu ôl i hwn yw bod pethau'n cael eu meddwl am yn fwy drwy gynllunio. Gallwch arbrofi gyda syniadau cyn gwastraffu'r amser yn codio pob un o'r syniadau yna, ond ni ddarganfod bod nhw ddim yn gweithio, a gallwch fod yn siŵr felly bod cysyniad y gêm yn gadarn am y rheswm hwnnw. Bydd y fideo yma yn ymwneud yn bennaf â chynllunio a chyflwyniad byr i Game Maker Studio 2. Felly, i ddechrau, rwy'n mynd i'ch rhedeg trwy fy nghynllun ar gyfer y gêm. Gallai cynllun fod mor syml â llun bach ar ddarn o bapur, neu gallai fod yn ddogfen mil o dudalennau, mae'n dibynnu ar beth sy'n gweithio orau i'r datblygwr. Felly, dyma cynllun mae Jack, un o uh, gweithwyr ni yn Technicans, wedi creu. Mae'n cynllun byr a syml iawn, a byddwn ni ddim yn ystyried hwn yn ddigonol ar gyfer dylunio gêm, ond mae'n dda ar gyfer ein dibenion ni ar gyfer arddangos. A mae'r gêm ni'n mynd i dylunio yn ymwneud ag arwain a lliwio chwaraewr i'r siopau trwy ddrysfa o strydoedd a thai i gyd tra'n osgoi'r traffig cyn ymweld â'r siop. Efallai y bydd yn rhaid iddynt gasglu darnau o arian i gael digon o arian er mwyn prynu rhywbeth yn y siop, ond nod y gêm wedi braslunio um, y lefel gyntaf ar y dde, a mae gennym gymeriad chwaraewr Mae gennym rhwystrau symudol, hynny yw y traffig yn y ceir. Um, mae gennym ni rhwystrau statig, sef y waliau neu'r tai. Um, a hefyd mae gennym ni'r siop, sef y nod i gyrraedd uh, diwedd y ddrysfa. Rhan bwysig arall o gynllunio yw meddwl ymlaen llaw pa asedau neu assets bydd angen. A gallai hynny fod yn delweddau, cefndiroedd, cerddoriaeth neu sain, pethau fel hynny. Ond rhan bwysig arall o unrhyw gêm, yn enwedig gemau a gynlluniwyd yn Game Maker, yw'r gwrthrychau, sef objects. A gwrthrychau yw'r rhan rhyngweithiol y gêm, ac mae'n rhan bwysig iawn o unrhyw gêm byddwch chi byth yn creu. Syniad da iawn felly yn y cam cynllunio yw i wneud rhestr o'r gwrthrychau chi'n rhagweld y bydd angen yn eich gêm, a sut y bydd y gwrthrychau hynny'n ymddwyn. A, yn y cyd-destun yma, mae ymddwyn yn golygu sut y bydden nhw'n rhyngweithio â'r gêm a gwrthrychau eraill yn y gêm. Felly, draw fan hyn ar y chwith, mae gen i fy restr o wrthrychau. A y peth cyntaf yn y restr yw'r cymeriad y chwaraewr. A bydd y cymeriad yma yn symud gyda mewnbwn defnyddiwr. Felly pan fydd y defnyddiwr yn pwyso ar, uh, i'r, pwyso i'r dde, mae cymeriad yn symud i'r dde. Os maen nhw'n pwyso i lawr, mae cymeriad yn symud i lawr ac yn y blaen. Um, a'r ail peth wedyn yw mae gyda ni ceir. A mae'r ceir yn symud i fyny ac i lawr yn dibynnu ar y cyfeiriad maen nhw'n gwynebu ac maen nhw'n taro'r chwaraewr. A mae wahaniaeth diddorol i ystyried fan hyn. Um, so, A yw'r cymeriad yn ymddwyn pan fydd y cymeriad yn taro'r car, neu a yw'r car yn ymddwyn pan fydd y car yn taro'r cymeriad? A mae'n ddau beth hollol wahanol, a mae rhaid ystyried hynny a pha fath o oblygiadau bydd hwn yn cael ar eich cod a sut byddwch chi'n codio fe. A y trydydd un sydd gen i yw y siop, a'r siop yw y sbardun, y trigger, ar gyfer y lefel nesaf. Ac felly, ymddygiad y siop yw Os mae'r chwaraewr yn cyffwrdd â'r siop, bydd y lefel nesaf yn llwytho. Ac yn olaf, mae gyda ni'r waliau. Okay, so mae'r waliau a'r tai i gyd yn rhwystro'r blo um, rhwystro'r cymeriad rhag symud. Um, so mae'r cymeriad ddim yn gallu just cerdded trwyddyn nhw, neu bydd e ddim yn drysfa dda iawn. A mae'r syniad o ddogfen fel hwn yn beth mor bwysig yn y diwydiant um, bod ganddo fe enw. a maen nhw'n aml yn cael eu alw'n ddogfennau dylunio neu'n beiblau dylunio, ac wrth edrych ar-lein gallwch ddod hyd i filiynau ohonyn nhw. Um, felly, dyma'r ddogfen dylunio ar gyfer Star Fox 2, sef gêm oedd, uh, oedd heb cael ei ryddhau yn ôl yn y dydd, ond sydd wedi cael ei ryddhau yn ddiweddar. Uh, cafodd ei ddatblygu gan Nintendo, ac mae'r ddogfen ddylunio hon ar gael ar y wefan Nintendo Japan. A gallwn ni weld bod y dyddiad o 1995, felly mae'r arfer hwn o greu ddogfennau dylunio wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd, ac mae yn y siapaneaidd gwreiddiol, a gallwch weld yma fod llawer ohono'n gysyniadau wedi braslunio, efallai dyluniadau lefel, dyluniadau mewnwdnyddiwr, ac yn y blaen, um, ac ymddygiadau gwahanol, felly mae'r dogfennau hyn yn hanfodol ar gyfer gwneud synwyr o gêm, cyn gorfod ymrwymo unrhyw un o'r peth yma i god neu gynhyrchu asedau yn iawn. Gyda hynny mewn golwg, gadewch i ni edrych ar feddalwedd GameMaker. Mae ar gael ar gyfer Windows neu Mac, a rydyn ni'n mynd i ddechrau trwy glicio Newydd neu New i wneud project newydd. Okay. Nawr, mae gennych chi ddewis. Pa un chi'n mynd i ddewis? Ydych chi'n mynd i ddewis drag and drop, so llusgo a gollwng, neu iaith game maker? A mae drag and drop yn rhywbeth unigryw at Game Maker Studio 2. Felly, jyst neb arall, neu, neu dim iaith arall yn debyg iddo fe, yn y diwydiant neu mewn unrhyw iaith rhaglenni fi erioed wedi gweld o'r blaen. Um, a dwi e ddim yn rhywbeth hawdd i ddefnyddio, mae'n eitha hyll, a jyst, ti'n gwybod, fel person sy'n hoffi llusgo a gollwng, o'n i ddim yn hoffi hwn o gwbl. A mae'r tutorialau Game Maker hyd yn oed yn argymell defnyddio iaith Game Maker yn hytrach na'r llusgo a gollwng. So ni'n mynd i ddefnyddio iaith Game Maker, mae fe'n lot yn hawdd i, haws i ddefnyddio, um, mae lot fwy o gefnogaeth ar-lein ar gyfer e, a mae'n llawer haws i'w dadfygio. So os mae unrhyw beth yn mynd o, um, o le gyda'r cod, mae'n lot yn haws i ddadfygio gyda Game Maker Language. So, bydd yn gofyn i chi creu folder y game, a mae hwn am folder project a bydd yn storio holl aseidau sy'n cael ei defnyddio wrth creu'r game. Um, gallwch enwi'r game, a rydyn ni wedi enwi'r game yn yr achos hwn yn Traffic Control 2, um, gan bod Jack eisoes wedi creu game o'r enw Traffic Control. Um, ac unwaith ni'n gwasgu hwn, nawr rydyn ni o fewn yr IDE, neu'r amgylchedd datblygwr integredig. Ac un mae hwn yn olygu yw fod yn amgylchedd cyfeillgar sy'n ei wneud yn hawdd i greu gemau. Felly, y peth cyntaf a wyddoch chi yw'r gweithle hwn, gyda'r cefndir aneglur. A mae'r gweithle yma fel pen bwrdd lle gallwch chi llusgo'r holl pethau chi'n gweithio arnynt. Wel, pa fath o bethau allwch chi fod yn gweithio arnynt? Wel, gallwn ni gweld rhain yn y porwr asedau, y Assets Browser ar y dde. A mae'r porwr asedau yn gyfres o ffolderi ac mae'n pob ffolder yn cynnwys math penodol o ased. Felly mae'r ffolder corluniau, sprites, yn cynnwys corluniau, mae'r ffolder gwrthrychau yn cynnwys gwrthrychau, A mae'r ffoldr ffontiau yn cynnwys ffontiau ac yn y blaen, a gellir ei agor a'i olygu pan fydd gennych rywbeth yno. A bydd yr ychydig fideos nesaf yn ymdrin â'r hyn y byddwn ni'n rhoi yn rhai o'r ffolderi hyn. Ond am y tro, dyna ddiwedd y cyflwyniad byr hwn. Cofiwch edrych yn y disgrifiad o'r fideo am ddolenni i'r rhestr chwarae os ydych chi gweld am weld y nesaf yn y gyfres, a bydd hynny yn edrych ar greu corluniau neu sprites. Felly, diolch am wrando a gobeithio eich weld yn y fideo nesaf.